Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba
ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo Tshanduko ya kilima ndi tshone tshivhangi tshihulwane tsha u gonya ha thempharetsha dza lwanzheni u mona na Yuropa. Izwi zwo bviselwa khagala nga ngudo ntswa yo anḓadzwaho nga Ḽavhuraru. U ya nga muṅwe wa vhasedzulusi, Profesa Thomas Froelickia u bva Yunivesithi ya Bern kha ḽa Switzerland, tshanduko ya kilima yo shela mulenzhe kha u engedzea ha thempharetsha nthihi khoma raru u ya kha nthihi khoma iṋa lwanzheni lwa vhukovhela ha Yuropa. Vharamabindu muṱuku a wanala Hovhembe kha vha ri kwame kha 060 848 2541 uri vha kone u ḓirengisa nga mahala. Vha ḓo fana na vhaṅwe vhoramabindu vho no ḓirengisaho.
Nṋe nga madzina ndi pfi Khoḓani Mapholisa. Ndi wanala hafhaḽa Tshikikinini, khosini ya Ha Matsa, tsini na Water Affairs, Madindini. Ndi hune bindu ḽanga ḽa Takkies Eating House, Tshisannyama and Car Wash ḽa vha hone. Hafho kha bindu ḽanga ri vha ri khou shuma nga zwithu zwo fhambananaho, ri vha ri khou shuma nga zwiḽiwa, zwiḽiwa zwo yaho nga u fhambana zwo bikiwaho Ra dovha futhi ra shuma nga buy and braai vhone vha ḓa vha renga ṋama yavho vha ṱuwa vha swika vha ḓo tshela braai sitendeni kana vha humbela muthu wa henefho a ḓa vha hotshela ra dovha futhi ra vha na halwa nga ngomu hanefho kha ḽeḽo bindu ḽithihi vhone vha renga halwa havho vha ya vha dzula fhasi vha nwa ra dovha futhi ra vha na khawashi kha ḽeḽo bindu ḽithihi vhone vha ya vha tambisa goloi yavho vha panga goloi yavho khawashi i tshi khou tamba vhone vho ḓi dzula fhasi vha tshi khou ḽa vha tshi khou nwa kha ḽeḽo bindu ḽithihi Ra dovha futhi ra ra vha na bindu ḽa u baka ndi bindu ḽa u baka dzi cake ḽine ḽa pfhi Khoḓi Sweet Bakes ḽine ḽa wanala nga ngomu hanefho kha ḽeḽo bindu ḽithihi ndi bindu ḽa muthu muthihi zwezwiḽa ri tshi khou baka ngo rala ri vha ri khou baka dzi cake zwikontsi zwibesikitsi zwo yaho nga u fhambanana vhone vha to panga dzi oda dzavho ra vha itela zwine vhone vha khou ṱoḓa zwone. Bindu ḽanga ḽo thoma nga ṅwaha wa twendi twendi thuu u swika zwino nga twendi twendi sikisi ḽi tshi kha ḓi vha hone zwine zwa amba na zwa uri ḽi na faifi yeze ḽi tshi khou shuma. Kha nṋe na vha na dzi khasiṱama dzanga ri vhuyelwa roṱhe ngori khasiṱama dzanga dzi mpha tshelede Nṋe customer dzanga nda dzi fha sevisi ya nṱhesa nga maanḓa dza ṱuwa dzo takala, zwine nda nga humbela u thusiwa ngazwo ndi nga masheleni a linganaho two hundred thousand ane nda nga kona u bveledzisa bindu ḽanga ḽa hula ḽa ya nṱha nda ya nda vha na vhaṅwe vhashumi kha ḽeḽo bindu nda thola vhashumi vhane vha vha vho ri nga tshino tshifhinga vha kho shaya mishumo. U aluwa ha bindu ḽanga ndi u aluwa ha vhaṅwe vhathu vhane vha vhori a vha na mishumo ndi a kona u bveledzisa mishumo kana nda sikela vhaṅwe vhathu mishumo navho vha kona u wana vho zwiṱukuṱuku kha matshilo avho. A, Nṋe nga madzina ndi pfhi Maruli Palesa, ndi wanala Ha Matsamulenga, ndi vha ndi khou rengisa dzi container na dzi food warmer, nda dovha nda rengisa zwikontsi nga mabakete 5 litre 10 litre na 20 litre a si izwo fhedzi nda dovha nda gudisa vhathu u ita foam bath na dzi pholishi na dish wash ndi na miṅwaha miraru ndi kha heḽinoni bindu vhathu vho no benefita kha iḽo bindu ndi nṋe na vhathu vhane vha vha khou nyanga u ḓi thomela dzi business dzavho ndi a vha gudisa nga mitengo i kokovhaho vhukuma Nṋe ndi khou ṱoḓa u thusiwa nga masheleni a swikaho five thousand rand, a yo masheleni a ḓo nthusa kha u takusa bindu ḽanga nga u renga zwishumiswa zwine nda zwi ṱoḓa u zwi shumisa kha ḽeḽo bindu. Nomboro dza luṱingo ndi zero seven three six eight four two seven five eight, zero seven three six eight four two seven five eight.
Nṋe ndi pfi vho Mavis Sirakalala ndi dzula Biaba Nzhelele, bindu ḽanga ndi ḽa u hirisa mifaro na zwiṅwe zwishumiswa zwa sialala zwine zwa yelana na mifaro zwa tshivenḓa zwine zwa nga dzi tswielo, dzi thovho na zwiṅwevho. Bindu iḽi ndo ḽi thoma mahoḽa nga twendi twendi faifi, tsho itisa uri ndi thome heḽi bindu ndi ngauri ndo vhona uri hu na buli ḽine ḽa vha hone hu na ṱhoḓea ine ya vha hone nga murahu ha musi vhathu vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya sialala vhathu vha wana uri hu na ṱhahelelo ya zwishumiswa zwa sialala zwine zwa nga mifaro mifaro zwi a konḓa uri i wanale zwenezwo zwa ita uri ndi thome u dzhena kha heḽinoni bindu mahoḽa nga 2025. Zwi amba uri ubva tshe nda thoma u vha na heḽi noni bindu vhathu vhoṱhe vhane vha ḓivha nga haḽo zwi vho vha lelutshela musi vha na mishumo vha vho ḓivha vho uri vha ḓo wana gai zwishumiswa zwa sialala zwine vha nga zwi shumisa u nakisa mishumo yavho. Zwishumiswa hezwinoni vha ḓo zwi humbula uri a zwo ngo ḓowelea a si zwine zwi hone miḓini yoṱhe zwi amba uri musi muthu a tshi vha na mushumo u vho ḓivha uri nda ya hangeini biyabaa vho sirakalala hezwinoni zwishumiswa ndi ḓo kona u zwi wana community i khou vhuyeliwa nga helinoni bindu ḽanga ndi dovha hafhu nda vha na muthu muthihi ane u ya nthusa u tshimbidza um zwishumiswa hezwinoni zwanga kha helinoni bindu ḽanga arali nda wana thuso ya masheleni ine ya lingana zwigidi zwa mahumi maṱanu 50 000 rannda bindu helinoni ḽanga ḽi nga aluwa zwi nga nthusa u engedza zwishumiswa zwo fhambananaho uri mishumo musi i tshi vha hone hu songo vha na ṱhahelelo arali ndi tshi nga vha na zwishumiswa zwinzhi zwi amba uri ndi a kona u sapuḽaya minyanya minzhi nga ḓuvha ḽithihi ṱhahelelo ine ya vha hone ndi ya zwishumiswa arali nda wana zwishumiswa zwa vha zwinzhi zwi nga ita uri hu songo vhuya ha vha na ḓuvha ḽine nda wana hu na ṱhahelelo. Ndi khou livhuwa, ndi khou livhuwa. Ah.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
Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.